Dwi wedi mwynhau y noson yma heno, um, a y trafodaeth wedi cael ei gynnal yma, a cyfle i bobl o holi cwestiynau a cael atebion sut mae'r mudiad yn mynd i'r dyfodol, a sut da ni'n mynd i gael mwy o bobl i gymryd rhan hefyd. Um, yn rhan o hynna, dwi'n meddwl, mae canghennau eraill wedi cymryd yn syniad ni yn fama o gynnal um, nosweithiau lle ma' siarad a hefyd yym cerddoriaeth byw a mae'n mae'n dda cael gweld pobl eraill yn neud pethau tebyg a, a bod y neges yn lledaenu rownd y wlad.

Wel, wel yn mynd cyn ni rwsyn. Neu, ti'n bo? So... Doi nôl at hwnna'n sydyn, de, achos yeah, mae'n andros okay. o ddifrif, achos dwi, dwi wedi bod ers blynyddoedd yn edrych yn eitha um, yn etmygu ac yn eitha cynnig ennis o'r hyn sy'n digwydd yn yr Alban. Yeah. Ac yn ddiweddar, dwi'n cael sawl, sawl cyfarfod am felly un o uh, sy'n ymgyrchwyr uh, tair fel, fel Robin McAlpine yn ddiweddar, Yn cael sgwrs efo fo. A maen nhw'n ofnadwy o eiregeddus ohono ni. Iawn? Achos maen nhw'n meddwl bod ni yn, yn, yn gymaint pellach ar y blaen yn y proses ni o'n gyrchu dros annibyniaeth nag oedden nhw ar yr un bryd. So, oedd yna dros y difyr i fi wrando ar y boes mae'n mynd, o, oh, da chi'n gwneud mor dda yng Nghymru, da ni mor eiregeddus ohonoch chi. Ond wrth gwrs, bod gyda ni andros lot o wersi A mae hwn yn un o beth fi'n siarad efo Robin, ac oedd o'n dweud, mae rhan o'i diwylliant nhw yn yr Alban i gynnal nosweithiau, ac oedd o'n dweud, oedd o'n disgrifio y math yma o noson, oedd noson caban, oedd o'n dweud, be, be maen nhw'n gwneud yn yr Alban ydy cynnal noson efo bach o gerddoriaeth, a bach o drafod gwleidyddiaeth, a bach o gerddoriaeth, a maen nhw'n gwneud hynna'n blaenau beth bynnag maen nhw'n gwneud. So, da ni'n gwneud y blaen y gad. Ydach, ydach chi.
Dyma ein swyddogaeth ni, ni, ni yma i fod yn dywyswyr, i ni yma i dywys pobl tuag at annibyniaeth. A'r ffordd i wneud na yw i siarad am annibyniaeth, a siarad am annibyniaeth fel cenedl, um, bob dydd, os gallwn ni. Chymod, a dyna yw'r ffordd i, i, i ail danio pobl, a, a cael pobl i, i, i um, jyst i feddwl amdano hyn a'r pethau eraill sy'n bwysig, a unwaith chi'n dechrau meddwl amdano fe, unwaith chi'n dechrau edrych ar y dadleuon, chymod, mae yna reswm pan bod unoliaethwyr ddim eisiau dod i ddadl, mae fe achos os dyn ddim byd i weid, os e? Chymod, be maen nhw'n mynd i weid sy'n gadarnhaol nawr am yr, am yr undeb? Mae'n anodd iawn i feddwl am unrhyw beth gadarnhaol.
Swn i'n gallu chwregi hynny, ond ydy, mae'r ma, ma, ma um, weledigaeth o annibyniaeth i Gymru, yn weledigaeth anhygoel o bositif, efallai bod ni'n dod ati o 3.1 miliwn o safbwyntiau gwahanol, um, ond um, am resymau ideolegol, mae yna rei yn eisiau annibyniaeth, Am bod ni 'di cael y magu i gredu na Cymru Rydd ydi'r ffordd ymlaen, a mae 'na yy ran helaeth o Gymru sydd yn credu mewn dadleuon economaidd a dadleuon hollol wahanol. Mae C- mae Cymru annibynnol yn mynd i olygu pethau gwahanol i bawb. Ond y peth pwysig i gofio ydy na, na, na um, gweledigaeth bositif ydy hi, ac um, mae gwlad annibynnol yn mynd i wynebu heriau, ond ar y cyfan mae'n frwydr bositif. A peth, hy- hynny ydy peth pwysig i gofio. wrth ymgyrchu na gwerthu gweledigaeth bositif yda ni. Um, um, mae rhaid i ni, mae rhaid i ni wrth ymgyrchu. Mae mor hawdd, uh, mae, da ni wedi cael yn ddyddiol, da ni'n gallu ymosod ac ymosod ac ymosod ar bolysia ac effeithiau beth sy'n digwydd y San Steffan. A mae o ar, ers rhyw flwyddyn, flwyddyn a hanner, dair, bedair. Yr unig ffordd fydda i'n dweud, mae'n fatha sgorio open goal ar ôl open goal ar open goal. Ond wedyn, Yym, ymgyrchu cwbl wahanol di hynny. Uh, wrth ymgyrchu cwbl fydda ni'n neud i gwerthu ledigaeth bositif o Gymru, yr un ffordd fydda i'n meddwl amdano fod i'n nath Martin Luther King ddeud, rioed ddeud, I have a gripe, I have a dream ydy'r freuddwyd bob tro. Nawr wyt ti, o'r porth y gastell yng Nghaerdydd,